Merci, Här President. Här President, Lëtzebuerg gëtt sou lues waakreg. Mir sinn elo mat de Konsequenze vun den Ursënne vum Lëtzebuerger Modell konfrontéiert. Owert hu mir eis gebretzt. wéi dichteg mer wieren mat eiser louser Finanzpolitik, an all déi aner Länner, eis Noperen virop, wieren esou jalous op eis Réussite. Mee lues a lues huet d'Mär vum Wonnerland Lëtzebuerg ugefaangen mat bréckelen. D'Problemer heefen sech un, de Chômage kënnt och zu Lëtzebuerg un, schonn eng gewëssen Zäit, d'Aarmut klëmmt, Jonker, déi e Kuerzzäitkontrakt nom aneren mussen unhuelen, Transport, deen iwwerfuerdert ass, an natierlech d'Wunnengsnout. Bei der Wunnengsnout ass laang net vill geschitt um politeschen Niveau, oder besser gesot net onbedéngt dat Richtegt. Dat huet och eng Erklärung, Betraff ware virun allem laang Zäit bei de Locatairen déi Aarbechter, déi am äermste waren, a Leit, déi souwisou kee Wahlrecht haten. Dobäi koum, datt och ëmmer méi Leit ugefaangen hunn iwwer d'Grenzen ze goen, déi dann net méi op dem lokale Wunnengsmarché ze fanne waren oder sinn de ganz schlecht reguléierte Maart a Kontrollinstanzen, déi net oder schlecht funktionéieren, droe staark zur Wunnengsmisär bäi. Ech ginn Iech e klengt Beispill, dee vun der Loyerskommissioun an der Stad, do wou d'Präisser wahrscheinlech am héichste sinn. Wa se zum Beispill vun engem Locataire saiséiert gëtt, well deen zu Recht der Meenung ass, datt säi Loyer total iwwerdriwwen ass, well de Locataire kennt nämlech d'Gesetzgebung a weess, datt et eng gesetzlech Limitt gëtt vum 5 Prozent vum Capital investi, da gëtt en agelueden an e gëtt gefrot. An da gëtt de Proprietär agelueden an dee gëtt da gefrot. A wéi vill hutt Dir investéiert fir déi Wunneng? Oh, seet de Proprietär, Pi mal Daumen esou vill. An der Rei, kritt e gesot. Gëtt net no Dokumenter gefrot, gëtt net no engem Akt gefrot. Pi mal Daumen, dat geet duer, ganz onbürokratesch. An zur Kréinung gëtt de Locataire och nach zur Sau gemaach, datt en iwwerhaapt d'Kommissioun saiséiert huet. Dat leeft hei esou. Mir wäerten och am Gemengestat, am Stater Gemengerot doriwwer diskutéieren. Et ass e Beispill ënnert villen, leider, wahrscheinlech ass dat keen Eenzelfall. A propos ze héich Loyeren, eng kleng Incise opgrond vun der Interventioun vum Här Hahn virdrun, wou en opmierksam gemaach huet, wann een deem, déi oder déi aner Mesure misst huelen, datt duerno dat giff provozéieren, datt gewësse Loyeren giffen an d'Héicht goen. Et kann een och Loyere bremsen. Mir hunn eng Proposition de loi dozou déposéiert an et gi wahrscheinlech vläit nach aner Modeller. Firwat hu mer dann esou e Problem iwwerhaapt mam Logement? Do ginn et jo dräi Punkten, giff ech soen. Et goufen net an et ginn net genuch ëffentlech Wunnenge gebaut, déi abordabel sinn. Knapps zwee Prozent sinn et zur Zäit. Et gi wéineg Länner an Europa, wou et esou wéineg ass, weder a Frankräich nach an Däitschland oder an der Belsch. Zweetens, Locataire hu Rechter, si sinn awer net efficace genuch a si si souwisou deenen allerwéinegste bekannt a si gi souguer net respektéiert, wéi ech virdrun och nach Gewisen hunn. Dobäi ass Lëtzebuerg jo Meeschter, wann et drëms geet, Public Relations ze maachen. Do kéint de Staat zum Beispill awer och eng kleng Campagne starten, fir Locatairen fir iwwert hir Rechter opzeklären. Giff och net esou vill kaschten, manner wéi den Nation Branding, an giff méi bréngen. Drëttens, mam Buedem a mat de Wunnengen gëtt am grousse Stil spekuléiert. Dat ass gewosst. Et ass souguer déi gréissten Ursaach vum Problem, d'Grousspekulatioun. Bei deem Problem ass d'Regierung awer op béiden Ae blann. Fir Kloreet ze schafen, hate mer eng Motioun deposéiert, fir e Bericht ze maachen iwwert den Afloss vun de Fongen a Gesellschaften op d'Präisspiral, a si ass mat Ach und Krach an d'Logementskommissioun, voire vläit an d'Finanzkommissioun geschéckt ginn. D'DP war net dofir, well se warscheinlech net interesséiert ass, datt an d'Ëffentlechkeet kënnt, wee Schold wierklech un de Logementsmisère ass. Déi dräi Punkte mateneen kombinéiert hunn zur aktueller desolater Situatioun gefouert. Et ass net esou, wéi wann een näischt maache kéint, an et gouf jo och versicht. Virun 11 Joer koum deen éischte Pak Logement op den Dësch. Ech ginn elo net dorop am Detail eran. Mir hu souwisou keng Zäit, mol net fir op de Pak Logement 2.0 eranzegoen, mee schonn deemools waren eng Partie Mesure virgesinn. D'Gemenge kruten Hëllefe fir de Bau vu subventionéierte Wunnengen. Si kruten och Geld, wat d'Awunnerzuel geklommen ass, wat eng ze vill eesäiteg Mesure war, wéi mer all och hei averstane sinn fir ze soen. Wat awer interessant war, ass och, datt d'Gemengen och eng Tax konnten ophiewen op eidelstoend Wunnengen. Dat alles huet awer de Problem vun der Wunnengsnout net geléist. An eisen Aen huet dat och eng Ursaach, nämlech déi, datt déi Mesuren haaptsächlech op Volontariat baséiert hunn. Dat erkläert dann eben och, datt zwar ganz vill Gemenge subventionéiert Wunnenge gebaut hunn, mä awer all Kéiers a ganz klengem Mooss. An dat huet och Ursaachen, Engersäits hu gewësse Gemengen, gezéckt, well se net iwwert déi Mëttele verfügen, fir de Bau an d'Gestioun vun deene Wunnengen am Grëff ze kréien. Dat ass och en Argument, wat novollzéibar ass. Mee dann ass et wéi esou oft hei zu Lëtzebuerg, Et gëtt festgestallt, datt et net klappt, mee no Léisunge gëtt awer séier wéineg gesicht oder et gëtt rëm éiweg schleefe gelooss. Net ze schwätze vun der Tax dann op eidelstoend Wunnengen. Ganz wéineg Gemengen hu se ugewannt. Do gouf natierlech argumentéiert, datt d'Gesetz net kloer genuch wier, fir et kënnen z'applizéieren. Dat ass deelweis richteg, awer och net ganz, well Ausféierungsméiglechkeete waren du scho virgesinn. A mir mengen, datt mat engem Minimum u Fantasie an haaptsächlech politeschem Wëllen een eppes kéint hätt erreeche kënnen. Här President, d'Gemengen. kënnt sech awer och net éiweg hannert der presuméierter Schwieregkeet verstoppen. Et wier ganz schwéier oder souguer onméiglech ze wëssen, ob eng Wunneng bewunnt wier oder net. Et gi Gemengen, an dat gouf och scho gesot, déi hunn et wéinstens versicht, déi hunn et hikritt, plus ou moins bien. Also d'Gesetzgebung war och net perfekt, dat wëll ech och net soen. Esch, Biekerech, Dikrech, Esch-Sauer, Iechternach, Réiden op der Atert, Wanseler, Réiser. D'Stad Lëtzebuerg huet et net hikritt, oder besser gesot, si huet et ganz schnell fale gelooss. Do war keen Interesse drun. An et ginn elo Méiglechkeeten, fir dat ze maachen. An dat ass och am Gesetz vum aktuelle Pacte Logement virgesinn, an zwar am Artikel 16, dee seet, datt eng Gemeng d'Méiglechkeet huet festzestellen iwwert de Bevëlkerungsregister, datt eng Wunneng iwwert 18 Méint laang eidel steet. Dat ass elo scho méiglech. An Artikel 20 seet jo och, datt de Buergermeeschter a Schäfferéit de Gemengenagenten d'Méiglechkeet kënne ginn, fir e Constat z'erstellen, datt Wunnengen net bewunnt sinn. Et ass also elo scho méiglech, wann d'Gemeng et wëll a sech natierlech och déi entspriechend Mëttele gëtt. Dofir si mer och der Meenung, datt d'Gemengen duerch de Pacte Logement 2.0 obligéiert musse ginn, fir innerhalb vun den nächsten zwee Joer e Register opzestelle vun de Wunnengen, déi eidel stinn. An da solle se bis spéitstens 2022 eng Gemengentax ophiewen a vun do aus all zwee Joer e Bericht erstellen. Dozou wëlle mer dann och eng entspriechend Motioun deposéieren.
Merci.
Zu de Mëttelen wäerte mer och nach eng deposéieren. Mee soit, sou oder esou ass et net ze vereinfachten, datt dës Regierung u sech, och wa vill Saachen am Pacte Logement 2.0, dee bis elo presentéiert gouf, an déi richteg Richtung ginn. Mee den Haaptfeeler war jo deen, deen aus der Vergaangenheet, datt net geléiert gouf, datt et net nëmmen op gudde Wëlle ka beroue vun all de. Acteuren. Här President, ech hat et schonn an enger anerer Ried gesot, nämlech datt dës Majoritéit u sech schonn sechs Joer am Amt ass an net siwen, wéi ech fälschlecherweis gemengt hat. An et kann ee behaupten, datt dee Pakt Logement déi éischt gréisser Reform am Logementswiese vun dëser Regierung ass. Dat ass u sech net déck no sechs Joer, wann et réischt dat ass. De Problem vun dësem Pak Logement sinn u sech net déi eenzel Mesuren, déi d'Gemengen ënnerhuele kéinten. De Problem ass grad deen, datt se kënnen, wa se wëllen. A mir mussen och éierlech sinn a soen, wéi vill, net all, Gemengeféierung ticken. Ëm Gottes Wëllen, keng Sozialwunnengen! Dat ass eng Realitéit, eng politesch Realitéit. Mee mir menge schonn, Här President, datt de Bau vu Wunnengen, vu bezuelbarem Wunnraum net nëmme soll eng Kënnesaach sinn, mee och eng Verpflichtung vun de Gemengen an zu hirer Käraufgab gehéiere soll. Dofir deposéiere mer hei och eng Motioun, fir datt d'Gemengegesetz deementspriechend geännert soll ginn, datt de Wunnengsbau och, zu enger primärer Aufgab vun der Gemeng soll ginn. Dat heescht natierlech och, datt een de Gemengen de Rôle vun engem ëffentleche Baupromoteur soll ginn. An natierlech soll gesetzlech dat och festleeën. Wann een de Gemengen nei Verpflichtunge gëtt, muss een hinnen awer och selbstverständlech déi néideg Mëttele ginn, fir déi Aufgab kënnen ze meeschteren, sief et human Mëttelen, wéi och finanziell an technesch Mëttelen. Här President. Den deemolege Premier Jean-Claude Juncker hat an enger bekannter Ried zur Lag vun der Natioun zouginn, datt hie sech net genuch fir de Logement engagéiert hätt an datt en dat géif bereien. Ëmmerhin huet en an enger Ried zur Lag vun der Natioun zum Logement geschwat. Dat ass anscheinend aus der Moud komm. Duerno ass leider séier wéineg geschitt. Vill Jore si vergaangen an de Problem ass gewuess wéi nach ni. A senger leschter Ried zur Lag vun der Natioun huet den aktuelle Premier et jo mol net fir néideg gehalen, dorop anzegoen, well de Logement wier esou wichteg, datt de Premier net dozou kéint schwätzen. Mee wat nach méi krass ass, dat wou säin epeschen Interview am Lëtzebuerger Land, deen, et muss ee soen, um Schwadronéieren net méi ze toppe war. An de Journalist war ganz gutt, en huet awer evident Froe gestallt, waren emol keng Faalfroen dobäi. Dovun ofgesinn, datt de Premier Minister vun engem Droit de réserve schwätzt, fir sech net mussen zu all Sujet ausdrécken. Ech wousst net, datt de Regierungschef, Dee wier, deen en droit de réserve hätt. Ech dech, dat giff sech op d'Beamten applizéieren. Vun do et freet ee sech, ween iwwerhaapt hei nach eppes ka soen. De Grand-Duc vläit, mee deen huet grad och nach een. Dat heescht, muss elo bei Beamte goen. Dat ass wierklech problematesch. Ech hat éischter den Androck, datt et en Devoir de ne rien faire war, zemools an der Logementspolitik. Well e seet, jo, okay, d'Taxéiere vun eidelstoend Wunnengen, dat misst ee maachen. Je veux bien, well et ass souwisou och nach an der Gesetzgebung jo am Prinzip scho virgesinn. Jo, an dann awer eng Steuer op d'Baulandspekulatioun, do soll näischt geschéien. Grouss Promoteuren a Gesellschaften, déi mat Bauland spekuléieren an d'Präisser fierchterlech an d'Luucht dreiwen, déi sollen, laut Premier, A Rou gelooss ginn. Ech mengen, dat war e Wuert, wat op ville Plaze gefall ass. An esou gouf e ganz kloert Signal Richtung Spekulante gesent, Maacht Iech keng Suergen, dës Regierung wäert Äre Business a Rou loossen. Natierlech kéint ee soen, Mir kucken dat mat der Grondsteier. Bon, mir wësse jo nach net, wéi déi wäert ausgesinn. An déi muss een, déi muss een natierlech reforméieren. Mee mir mengen net, datt een d'Spekulatioun vum Bauland iwwert d'Grondsteier bekämpfe soll. Et ka vläit dozou bäidroen, datt net egal wat gemaach gëtt, mee d'Grondsteier, d'Grondsteier ass eng normal Tax wéi eng aner. Mir kënnen natierlech iwwert de B6 diskutéieren, wéi grouss deen ass, mee d'Grondsteier ass eng normal Tax wéi eng aner. A grad well mer d'Spekulante wëlle penaliséieren an net d'Proprietären, déi Bauland hunn, an tatsächlech eppes domadder wëlle maachen an net spekuléieren, si mer der Meenung, datt ee muss en anere Wee aschloen. An dofir si mer och der Meenung, datt ee muss d'Spekulanten duerch eng speziell Steier penaliséieren. Mee allgemeng hu mer den Androck, datt gewësse Kreesser hei zu Lëtzebuerg ganz gutt domadder liewe kënnen, datt Lëtzebuerg sech lues a lues zu engem Land verwandelt, wou nach just déi besser Leit sech leeschte kënnen. Wier ech och. Giff ech och zu der Kategorie gehéieren vun de ganz, ganz bessere Leit oder giff ech fir si schaffen, da giff ech mer soen, majo perfekt, engersäits bezuele mer e Mindestloun, dee wäit ënnert deem läit, wat ech wierklech bezuele misst, zweetens kënnen d'Aarbechter an déi, déi méi arem sinn, sech d'Land net méi leeschten a musse fort. Ech hat dat schonn hei eng Kéier gesot, mee ech si bei wäitem net deen Eenzegen, deen dat denkt. Da géif ech och gären den Antoine Pacou zitéiere vum Observatoire de l'habitat an deem exzellenten Interview, deen e ginn huet d'lescht Woch am Lëtzebuerger Land. Do seet en, Les propriétaires en profitent parce que les prix augmentent.

De Premier hat jo gemengt, datt ee jo vläicht net wéisst, justement mat de Propriétairen, déi vill iwwert vill Bauland verfügen, vläicht wéilten se jo eppes mam Terrain maachen. Jo, mir wëssen, se hu wëlles Saachen ze maachen, spekuléieren. A wann eppes geschitt, da wësse mer jo och wat. Ech soen nëmmen, bon. Banc de Gaasperech, iwwerdeier Wunnengen, Royal Hamilius, total delirant, an anscheinend och iwwerdeier Wunnengen op der Stäreplaz. Do gëtt et anscheinend och e grujelege Projet, deen näischt brénge wäert. Ech mengen, et geet elo duer mam Schwadronéieren, Här President. Mir mussen Neel mat Käpp maachen. Mir musse ganz kloer soen, Wa mer de grousse Baulandspekulanten d'Handwierk net leeën, Wa mer deenen net kloer maachen, datt et elo duergeet mam Profit maachen um Bockel vun de Leit, da wäert d'Wunnengsnout vu Joer zu Joer ëmmer méi krass ginn an et wäert ëmmer méi haart ginn, eng dezent Wunneng ze fannen, ouni an d'Aarmut ze verfalen. Mir mussen de Wunnengsnoutstand ausruffen, soss gëtt et ganz batter fir ganz vill Leit, nach méi batter wéi et elo schonn ass. Als déi Lénk soe mer ëmmer aneschters wéi de Regierungschef, Jo, fir d'éischt muss een d'Spekulanten mat héije Steiere bestrofen. Well et gëtt kee Recht, fir mat sengem Räichtum aner Mënschen an d'Aarmut ze dreiwen. Här President, ech deposéiere fënnef Motiounen. Ech hu jo dozou geschwat, dann huelen ech déi fënnef Minutten. Merci. Gräift dat net, da solle mer konkret ginn. An den Artikel 16 vun der Verfassung applizéieren. Well d'Verfassung seet et ganz kloer, de Staat kann en eegenen am Kader vun der Utilité publique géint eng gerecht Indemnitéit. An d'Gesetzer gesinn dat jo och vir. D'Gesetz vun 1979, do war den Här Thorn Premier Minister, en Demokrat, also, Net mir. Dat seet och, datt Staat, Gemengen a souguer d'Etablissements publics kënnen an deem Sënn enteegnen. An och d'Gesetz 2004 iwwert den Aménagement communal gesäit dat och vir am Kader vun der Obligation de construire. Elo kann ee soen, déi Gesetzer gräifen net. Mee wa se net gräifen, da solle se deementspriechend geännert ginn. Dofir, Här President, deposéiere mer och eng Motioun, déi d'Regierung oprifft, Bericht ze verfaassen iwwert d'Applikatioun vum Gesetz vun 2004 an natierlech d'Prozedur fir d'Enteegnung vun de Spekulanten z'iwwerkucken an effikass ze gestalten. Wann e Spekulant vun esou enger Mesure bis eng Kéier getraff gëtt, wann e versteet, datt de Stat et eescht mengt, datt et eriwwer ass mam spekulative Blödsinn, Da wäerten sech déi aner och vläit Gedanke maachen an da komme mer an enger ganz anerer Dynamik an da brauch ee vläit mol guer net méi esou vill z'enteegnen. Här President, et gouf hei schonn e puermol gesot, Ee vun eisen Haaptproblemer ass och deen, datt déi ëffentlech Hand, Stat oder Gemengen, net iwwert genügend Bauland verfüügt. Dat brauche mer awer massiv, wa mer Wunnengen oder awer och aner Infrastrukture baue wëllen. Et soll jo e speziellen öffentleche Fong geschafe ginn, deen et dem Stat soll erméiglechen, Bauland opzekafen. Dogéint ass am Prinzip näischt anzewenden a mir ënnerstëtzen dat och. Mee mir duechten eis, datt u sech, datt deem Fong säin Notzen u sech nach kéint ausgeweit ginn. Mir haten hei virun e puer Méint, Et ass net laang hier eng kleng hëtzeg Diskussioun tëscht der csv an der Innenministesch, well si matgedeelt huet, datt si kee Verkaf vu Gemengebuedem méi ënnerschreiwe géif, wat u sech an eisen Aen och eng positiv Saach ass. Do gouf e bësse gehurelt, well dat wier e schlëmmen Agrëff an d'Gemengenautonomie. Et mengt een heiansdo, mir wieren an der Schwäiz, Lëtzebuerg wier just esou en Zesummeband vu Kantonen. Doriwwer léisst sech awer streiden. Well mer awer musse feststellen, datt d'Gemengenautonomie seng Grenze gewisen huet a punkto Wunnengsbau, fir et gelinde auszedrécken. De Problem ass jo deen, datt et net vun enger Inneministesch kann ofhänken, datt kee Gemengebauland méi verauslagert gëtt. D'Madamm Bofferding huet ugekënnegt, si géing dat net ënnerstëtzen. Dat ass richteg. Mee wie weess, wéi d'Nofollgerin oder de Nofollger handele géif. Mir mussen eng Reegel fannen, déi engersäits de Gemengen net verbitt, fir Terrainen ze verkafen, an anerersäits dofir suergt, datt den Terrain net a privater Hand lant. Dofir schloe mer vir an enger Motioun, datt wann eng Gemeng Bauland verkafe wëll, datt de spezielle Logementsfonds et kéint opkafen. Ech mengen, domadder wier jiddereen zefridden, d'Gemengen däerfe verkafen, d'Allgemengheet verléiert kee Bauland an d'Ministesch kritt manner Sträit mat de Gemengen.
Zur allerlescht, Här President, An der viregter Legislaturperiod hate mer eng Motioun deposéiert, déi d'Regierung opgefuerdert huet, dofir ze suergen, datt all Associatioun oder asbl, déi an der Schafung vu Sozialwunnengen aktiv ass, den TVA-Taux vun 3 Prozent unzewenden amplaz dee vu 17 Prozent, wéi dat elo de Fall ass. Se gouf net ofgewisen, mee weidergeleeën an der Finanzkommissioun. An obwuel eist Reglement virgesäit, datt no dräi Méint eng Motioun, déi weidergeet an eng Kommissioun, muss zréck heihin an de Plenum kommen, ass do näischt geschitt. Mir sinn awer weiderhin der Meenung, an ech ginn dovunner aus, datt mer net déi Eenzeg sinn, well dat war jo och schonn d'lescht Kéier esou de Fall, datt dës eng gutt Mesure wier. An dofir wollte mer se op neits erëm eng Kéier hei déposéieren. Si ass licht geännert ginn, well Saachen och geännert hunn an der Tëschenzäit. Mee dofir géife mer se nach eng Kéier hei déposéieren. Et ass natierlech eng Motioun, déi net an der Logementskommissioun misst goen, mee an der Finanzkommissioun, wa se erëm eng Kéier weidergeleet gëtt. Här President, esou beim Logement wéi a ganz ville Beräicher gëtt et just eng Reegel, Um Schluss decidéiert deen, deen iwwer dat grousst Geld verfüügt, also der reeller Muecht. Do kann een esou vill. Soen a maache wéi ee wëll, a mir däerfen nach déi eng oder déi aner kleng Mesure duerchdiskutéieren, bis eis et dronke gëtt, mee déi, déi dat grousst Geld hunn, déi sëtze mol net hei, déi brauchen dat mol net, hinne gehéiert d'Land jo scho souwisou, dofir si mer esou ageengt. An ech mengen, dat ass dee Kampf, dee mer hei musse féieren, d'Land u sech zréckeroberen, d'Land de Mënschen erëm zréckginn. An da kréie mer de Logementsproblem geléist an da kréie mer warscheinlech och ganz vill aner Problemer geléist. Ech soen Iech Merci. Merci villmools, Här Werner. Leschten ageschriwwene Riedner ass den honorabelen Här Marc Goergen. Här Goergen, Dir hutt d'Wuert.